Bedeniň agramyny kadaly ýagdaýda saklamak fiziki we psihiki saglygy goramakda, sagdyn hem-de uzak ýaşamakda uly ähmiýete eýe bolup durýar. Kadaly agramly adamlar özüni oňat, ynamly duýýarlar. Köpçüligiň arasyna çekinmän barýarlar. Olar gelşikli, syratly bolup, semiz adamlara seredeniňde işjeň hereket edýärler. Adatça köp kesellemeýärler. Mydama ýadaw, ukuçyl görünmeýärler. Semizlik diňe adamyň daş görnüşine we häsiýetine täsir etmän, eýsem, agyr keselleriň gözbaşynda durýar. Semiz adamlaryň arasynda ateroskleroz, gipertoniýa, miokardyň infarkty we beýleki ýürek-damar keselleri, displipidemiýa, ýaglaryň alyş-çalşynyň bozulmagy, iýmit siňdiriş we daýanç-hereket ulgamlarynyň näsazlyklary, süýjüli diabet, damarlaryň warikoz giňemesi, Howply täze döremeleriň käbir görnüşleri köp duş gelýär. Semizlik aýratyn hem ýürege uly agram salyp, kelle beýnisinde ýürek myşsalaryna gan aýlanyşygyň bozulmagyna getirýär. Bu näsazlyk bedende artykmaç dokumalaryň ýygnamagy bilen häsiýetlendirilýär. Onuň döremegine bedende energiýa deňagramlygynyň yzygiderli bozulmagy sebäp bolýar. Başgaça aýdanyňda, iýmit bilen kabul edilýän energiýa hereketlenmek arkaly harçlanýan kaloriýadan köpelýär. Elbetde, bedene ýaglar, edil beloklar, uglewodlar, makro-mikroelementler, witaminler, gormonlar, fermentler, suw, kislorod we beýleki peýdaly maddalar ýaly zerur gerek ýaglar kuwwat çeşmesi bolup durýar. Olar beloklar bilen bilelikde çeýe, ýagny plastika dokumalary emele getirýärler. Ýumşak, mylaýym ýag dokumalary beden agzalarynyň üstüni örtüp, olary uruglardan, şikeslenmelerden goraýar. Ýöne artykmaç mukdarda toplananda, olar bedene ägirt uly zyýan ýetirýärler. Ýaglar aýratyn hem garyn boşlugy töwereginde köp ýygnanýar. Hut şoňa görä, semizlik garnyň gäberilip çykmagyndan, ýagny garyn salmakdan başlanýar. Semizligiň hem-de onuň netijesinde käbir keselleriň döremeginiň öňüni almak üçin birdenkä däl-de, kem-kemden horlanmaly. Munuň üçin birinji, berhiz tutmaly. Ikinji, işjeň hereket etmek, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, iň bolmanda, irki beden maşklaryny ýerine ýetirmek. Öý hojalyk işlerini etmek arkaly Bedeniňe her gün ýeterlik agram salmaly. Horlanmagy niýet edinýän adamlar üçin iň peýdalysy ýogadyr. Sebäbi ýoga diňe bir bedeniň agramyny kadalaşdyrmaga däl, eýsem, aňyňy türgenleşdirmäge, pikirleriňi tertipleşdirmäge, düşünjäni giňeltmäge, Bilimiňi kämilleşdirmäge hem ýardam edýär. Ýoga adama ruhy taýdan asuda, parahat bolmagy, stresslere garşy durmagy, islendik meselä, şol sanda iýmitlenişe hem jogapkärçilikli çemeleşmegi öwredýär. Işdäňi peseldip, sarp edilýän energiýanyň mukdaryny artdyrýan derman serişdelerini we ösümlik melhemliklerini ulanmaly. Hirurgiki bejerişiň geçirmegini gazanmaly. Şeýle operasiýa üçünji derejeli morbid semizlikde degişli barlaglardan soň geçirilýär. Maslahat berlen usullar arkaly horlanmaga başlamadan öň hökman lukman bilen maslahatlaşmaly. Hünärmen degişli barlaglardan soň her bir adamyň ýaşyna, saglyk ýagdaýyna görä bejeriş-öňüni alyş çärelerini belleýär. Bedeniň agramy kadaly ýagdaýdamy? Muny anyklamagyň iki usuly bardyr. Boýnuňy ölçemeli we onuň uzynlygyny görkezýän sandan ýüz aýyrmaly. Alnan netije bedeniň kadaly agramynyň näçe bolmalydygyny görkezýär. Meselem, boýy bir ýüz segsen santimetre barabar bolan adamyň bedeniniň kadaly agramy segsen kilograma barabar bolmalydyr. Ikinji, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň teklip eden usulyna görä, göwräniň kadaly agramyny beden agramynyň indeksi boýunça kesgitläp bolýar. On sekiz ýaşdan uly adamyň agram indeksini kesgitlemek üçin bedeniň agramyny boýun kwadratyna bölmeli. Meselem, altmyş alty kilogram agramly we bir ýüz altmyş şäht santimetr boýly adamyň agram indeksi şeýle hasaplanýar. On sekiz ýaşa çenli adamlaryň beden agramynyň indeksi kadaly ýagdaýda On sekiz ýarym, ýigrimi dört dokuz aralykda bolmalydyr. BAI-niň ýigrimi bäş, ýigrimi dokuz dokuz aralykda bolmagy bedeniň kadadakydan agyrylandygyny, otuz, otuz dört dokuz aralykda bolmagy birinji derejeli semizligiň, otuz bäş, otuz dokuz dokuz aralykda bolmagy ikinji derejeli semizligiň, kyrkdan ýokary bolmagy üçünji derejeli semizligiň dörändigini habar berýär. Beden agramynyň indeksiniň on sekiz ýarymdan pes bolmagy agram ýetmezçiligiň ýüze çykandygyny duýdurýar. Munuň özi dürli keselleriň döremek töwekgelligini ýokarlandyrýar. Berhiz tutmak hökmanmyka? Adatça, lukman haýsydyr bir keselden ejir çekýän syrkawlara berhiz boýunça iýmitlenmegi maslahat berýär. Meselem, süýjül diabetde we semizlikde ýeňil siňýän uglewodlar, mal ýaglary, ýürek kesellerinde bolsa holesterinli önümler çäklendirilýän berhiz bellenilýär. Ýöne lukmanlar gorlanmak maksady bilen berhiz tutmagy maslahat bermeýärler. Soňky wagtda dünýä lukmançylygynda sagdyn adamlar berhiz tutmazdan artykmaç agyrandan dynyp ýa-da bedeniň agralmagynyň öňüni alyp bilerler diýen pikiriň tarapdarlary köpelýär. Munuň üçin peýdasyz, tersine saglyga zyýan ýetirip bilýän önümleri ulanmakdan saklanmak ýa-da çäklendirmek, şeýle hem peýdaly iýmidenliklerini özleşdirip, zyýanly enliklerden gaça durmak ýeterlikdir. Adatça ýygy-ýygydan, meselem, günüň dowamynda bäş-alty gezek iýýän, her gezek iýmiti az mukdarda kabul edýän adamlar kän kemremeýärler. Ýöne bu çäreler, esasan, Ýeňil özleşýän tagamlar we önümler ulanylanda oňat netije berýär. Mysal üçin, günortanlyk naharynda mal ýa-da guş etinden bişirilen nahar iýmeli. Galan wagtda gök önümlerdir ýarmalardan taýýarlanan çorbalary, şüleleri, işdäaçarlary, süýt, gök we bakja önümlerini, miwelerdir olaryň kompotyny iýip-içmek bilen oňmaly. Ertirlik naharynda dürli ýarmalardan bişirilen Şüleleri iýmek peýdaly. Olar haýal siňýän uglewodlaryň çeşmesi bolup, ukudan ýaňy oýanýan adama egsilmez güýç-kuwwat berýär. Ony günüň dowamynda işjeň hereket etmäge taýýarlaýar, uzak wagtlap dok saklaýar. Örän az mukdarda ösümlik ýagy goşulyp, suwda bişirilen şüleler adamy semiritmeýär. Şüle iýeniňden soň ara biraz wagt salyp, Kiçijik bölejik peýnirli çörek ýa-da az-kem dorag iýmek, bir stakan kisel ýagsyz süýt ýa-da kompot içmek mümkindir. Öýlänlik we agşamlyk naharynda gök önüm çorbalaryny we işdäaçarlaryny, bir bölejik buglanan balyk iýmek maslahat berilýär. Üç naharyň arasynda miweler, gaýnadylan şugundyr, çyg kelem, käşir, hyýar, pomidor ýa-da gawun-garpyz, Bir stakan gatyk ýa-da süýt bilen ýeňiljek garbanmak mümkindir. Süýdi, gawuny beýleki önümlerden aýratynlykda iýip-içmeli, sebäbi olar ýekeözi ulanylanda siňňitli bolýar. Çöregi, çörek-aş önümlerini iýmitiňden bütinleý aýyrmaly däldir. Günüň dowamynda birki bölek çörek iýmek ýeterlikdir. Çörek-aş önümleriniň ak undan taýýarlanany ulanmazlyga çalyşmaly. Sebäbi aw gününe içegäniň işjeňligini ýokarlandyrýan kletçatkalar gaty azdyr. Üstesine, ýokary sortly aw güniň energetiki gymmatlygy juda ýokarydyr. Günortanlyk, öýlänlik, agşamlyk naharlarynda ilki Çyg gök önümlerdir ter gök otlardan taýýarlanan işdäaçarlary iýmek peýdaly. Munuň özi içegäniň işini goldamaga, aşadan içege ýollaryny iýmit siňdirmäge taýýarlamaga ýardam edýär. Galyberse-de, belli bir bölegini gök önümleriniň eýeleýändigi sebäpli, aşadanda ýokary kaloriýa önümleri üçin onçakly köp ýer galmaýar. Mälim bolşuna görä, gök önümler pes kaloriýaly bolup, talap edilýän mukdarda günüň dowamynda üç ýüz, dört ýüz gram ulanylanda adamy semretmeýär. Nahardan on bäş, ýigrimi minut öň bir stakan suw içiň. Adaty iýen wagtyňdan başga wagtda ajygandygyňy duýan bolsaň, bir käse limonly çaý, çal, mineral suw ýa-da arassa agyz suwuny içmeli. Sebäbi Käte adam suw içesi gelse-de, ajygýan ýaly duýgyny başdan geçirýär. Galyberse-de, suw işdäňi peseldýär, adamy dok saklaýar. Günüň dowamynda içilýän suwuklygyň iki litrden köp bolmazlygyna gözegçilik etmeli. Bedende suw artykmaçlyk edende, ýürek çalt urýar, çişler döreýär, dem almak kynlaşýar. Köp suw içmek semiz adamlar üçin has zyýanlydyr. Sebäbi ýag dokumasy suwy özüne siňdirip, köp wagtlap saklaýar. Netijede bedeniň agramy artýar. Erbet deri, Semizlige duçar bolan syrkawlar artykmaç suwuklygy daşary çykarjak bolup, buşukdyryjy dermanlary köp içýärler. Bu nädogrudyr. Şeýle dermanlar peýdaly maddalaryň peşew arkaly endamdan çykarylmagyna itergi berýärler. Şeýle ýagdaýlarda iň gowusy goşukdyryjy dermanlary däl-de, şeýle täsirli ösümlik melhemliklerini ulanmaly. Kartoşkany gowur iýmekden saklanmaly. Bu önümden gowrulyp bişirilen tagamlar, çipsi, fri, adamy semredýär. Sebäbi kartoşka ýaglar bilen goşulanda onuň energetika agramy iki ýarymdan ýedi esse çenli artýar. Eti we balygy hem gury iýmek maslahat berilmeýär. Ýaglar gyzdyrylanda kanserogen maddalar bölünip çykýar. Gyzdyrylan ýag näçe köp saklansa, onuň düzümindäki kanserogenler şonça-da köpelýär. Şu sebäpden öň ulanylan ýagda nahar bişirmegiň Ösümlik ýagyny ýakyp, ulanmaga taýýar edip goýmagyň nädogrudygyny ýeri gelende ýatladýarys. Naharlary iň gowusy gaýnadyp ýa-da buglap bişirmeli. Nahar bişireňiňde ýagy, hatda ösümlik ýaglaryny-da az ulanmaga çalyşmaly. Etiň ýagsyzyny almaly. Bişirjek bolýan etiň ýagly bolsa, onda onuň ýagly ýerlerini aýyrmaly. Ulanmazdan öň towugyň, ördegiň, gazyň, indeý towugynyň, derisini aýyrmaly. Çorbany taýýar bolandan soň sowadyp, doňan ýaglaryny aýyrmak, soňra täzeden gaýnadyp iýmek maslahat berilýär. Maýonezi iýmitiňden bütinleý aýyrmaly. Işdäňi açýan bu önümiň Ýüz gramynda saklanýan kaloriýa uly ýaşly erkek adamyň bedeni üçin zerur gerek bolan gündelik energiýanyň dörtden bir bölegini emele getirýär. Işdäaçarlara iň gowusy gaýmak ýa-da ösümlik ýagyny goşmaly. Käte ter gögönümlerini gyrgyçdan geçirip, ýag ýa-da gaýmak goşman iýmek peýdaly. Işdäniň ýokarlanmagyna itergi berýän hoşboýlyklary Az ulanmaly. Nahar iýmek üçin kiçi görnümli tabaklary ulanmak maslahat berilýär. Iýmiti oňat çeýnäp, haýallyk bilen iýmeli. Nahar bişirýän wagtyňda ony häli-şindi dadyp görmegenligi wagtyň geçmegi bilen adamyň semeremegine getirip bilýär. Käbir adamlar tabakda galan naharyň ýa-da işdäaçaryň zaýalanmagyndan gorkup, doýandan soň hem iýmegini dowam etdirýär. Bu enli kem bedeniň artykmaç agralmagyna sebäp bolýar. Hepdede iki-üç günüň dowamynda mal-guş önümlerini iýmitiňden bütinleý aýyrmaly we miwe, gök, bakja önümleri bilen oňmaly. Şekeri çäklendirmeli. Çaýa ýa-da kofä goşan şekeriň mukdaryny birki hepdäniň dowamynda kem-kemden azaltmaly we bir çaý çemçä ýetirmeli. Soňabaka şeker goşmasaň hem bolýar. Eger çaýy, kofäni mürepbe, süýji, bal ýa-da şokolad bilen içýän bolsaňyz, onda şekeri asla ulanmaň. Mürepbäni, baly örän az mukdarda iýmeli. Şokolady süýjini kiçijik böleklere bölüp, her bölegini haýallyk bilen iýmeli. Süýtli şokolatlary däl-de, ajy, gara şokolatlary saýlamaly. Ýeri gelende bellemeli, bir çaý çemçe şekerde takmynan, otuz iki kaloriýa, uly adam üçin gerek bolan energiýanyň ýüzde on göterimi saklanýar. Miwe we gök önüm şirelerine Suw ýa-da mineral suwlaryny goşup içmeli. Gazlandyrylan süýji suwlary içmäge endik etmeli däl. Alkogolly içgileriň, ýokary kaloriýaly önümleriň saglyga ägirt uly zyýan ýetirýändigi mälimdir. Üstesine, olar işdäňi açyp, gereginden artyk iýmäge mejbur edýär. Ýeterlik uklamaly. Ukynyň ýetmezçiligi adamyň semelemeňiniň esasy sebäpleriniň biridir.